A hmasa bik ah kan biakmi kan Pathian thangṭhat sisehlaw Bawipa nih a thar in thluachuahnak pe cio hna seh. Tucu caan sarihnak kan Bawipa Pathian tinh ning in caan sarihnak kum thong sarihnak chungah kan lut cang lai. Kan Bawipa Jesuh Khrih ra cang lai ti kha langhter ka duh. Hi kai ka langhter bantuk hin Jesuh a ra ṭhan cang lai. Number pasarih Pathian ta se, kum thong pennak, vancung ram pennak, tuufano biapi ṭhitnak, caan silnak a kan lai timi khi si. Babe ca ka rel ta lai. Thailand pakul le panga ah vancung pennak cu a hme pakhat mu. Hi bantuk hi a si lai. Voikhat cu ngaknu pahra an um i nupi ṭhi tlangval khat an awkah an mei in cio he an i thawh. A hme paruknak an rel cun zanṭim ah khin mi an hung au i nupi ṭhi tlangval cu a ra cang ra chuak tu law ra tong u tiah an ti. Ka chuak taw law ra tong tuah u tiah an ti. Cun phungchimtu pakhatnak ka rel ṭhan lai. Phungchimtu a ngan pathum a hme pakhat, zeizong vialte caah hin caan an um cio i vanrang tang i a ummi thil vialte nih hin caan an ngeih dih. Tiah a ti. Vanrang tang thil um vialte nih caan an ngeih dih. Cun a tang a hme lei khat kan rel cun zeicah a zeizong vialte hi anmah le an caan te a serpiak cio hna. Cun hmailei thil hngalh duhnak kha minung kan lungthin chungah a chia i asinain Pathian nih a tuahmi kha tling tein hngalh khawhnak cu a kan pe lo. Cathiang kan zate caah Bawipa nih thlaw ko seh. Mathai ngan panga a hme le riat kan zoh cun van valen rawk lai sehne selaw Pathian bia a rawk lai lo. Phung bia pakhat me a deh de kha cong rawk lai lo te. Pathian bia rawk lai lo. Hika hin caan sarihnak chungah kan lut cang lai tiah ka chim bantukin caan sarihnak timi nih aa ken duhmi cu Pathian nih hin number pasarih hi a rak naih. Cu number pasarih a rak naih zia cu langhter ta a hmasa bik ah ka duh i kum in kan tuak lai. Pathian nih van le vawlei, vawlei serhram a thawk te khan vawlei cu muisam zong a ngeih lo caah ti chungin a chuahtak te. Macun Adam a ser. Adam a serhram thawknak in Adam in Abraham tiang kha chan a kal tikah an kum te kha a vun ser ciahmah i kum thong hnih a liam ti kha Baibal ca chungah kan hmuh khawh. Abraham in ah, kan Bawipa Jesuh Khrih chan a, a thih tiang i a thawh ṭhan i Pentecost ni thlarau a kan pek tiang ah khan Israel mi hna chan ah khan kum thong hnih a kal ve ti kha Baibal nih ṭha tein a kan chimh. Cun Thiang Thlarau peknak in atu kan hman cuahmah mi hi kum thong hnih a kal cuahmah timi kha kum nih a hrin i hi kum thong hnih kum thong hnih kum thong hnih kan hman cu kum thong ruk a si e. Atu a tangmi ah khin kan Bawipa Jesuh Khrih cu a ra ṭhan cang lai i kum thong khat Amah pennak kha a ser lai i cu kum thong khat pennak le a liam ciami kum thong ruk kan fonh cun kum thong sarih a si i cu kum thong sarih caan sarihnak ah cun kan lut lai ti kha i langhter ka duhmi seh caan sarihnak kan lut bak lai i caan sarihnak kan lut lai ti kha vun langhter ka ka duh kha zeicah cu pathian nih nambar pasarihnak he rak neih cu pasarih rak neih cu Pathian nih pasarih nambar he a rak hman. Pathian nih van vawlei vawlei a ser ah khan thil a ser lio khan nikhatnak ah ceunak a ser ni hnihnak ah vangpuai a ser ni thumnak ah vawlei le rili a ser nilinak ah nika thlapa arfi kha a ser hna i ningannak ah cun thilnung a ser hna niruknak ah minung a kan ser i misarihnak zeidah cang aa din pasarih hi amah ta a si ti kha langhter ka duh cun ah Vailam cung i kan Bawipa Jesuh Khrih nih bia a chim ah khan pasarih bak a chim ṭhan. Vailam cung pasarih ṭhan. Amah nih kan pasarih kha a uar. Cun Bethlehem ngan chungah cakhenh pasarih a tu i a mithim mi hna hneksaknak ding ca i cakhenh pasarih tuahnak ding ca i hun a si ti khan cakhenh pasarih Pathian ram rak thiamthiam a si. Cun aa Thiang thlarau in Johan sing a pasma te a phuan ah khan vawlei ah khan Khrihfabu pasarih Eseminar chung khan Khrihfabu pasarih kha ca a phuat ṭhan hna arfi pasarih meivannak pasarih Khrih ta lamang Pathian ta lamang maw Pathian nin pasarih hi a uar ve ngai atu ara lai mi caan e rapchia lai taktak ah khin hneksaknak ngan taktak rapchia a dih hnu ah khin hremnak a um ṭhan la e cu hremnak cu zeidah si lai tiah cun muko pasarih in mi kha a hrem ṭhan hna lai rep chia aa tel lomi paoh kum thong ram i lut lomi paoh hrem cu lawng si lo zo pathian thilnak kan to pasarih betthlam mangan hlei ruk na zo si cun brepchia aa tel lomi paoh cu zei tluk in da pathian thinhunnak ning vawlei hi a hrem lai ti an nun ning cu cucaah thessalonika cu kuat chungah khan Pathian thinhunnak ing dingin kan nih auhmi kan si lo, thimmi kan si lo. Khamhnak hmu ding tun thimmi kan si. Te maka kha thlarau lei lawng salon taksa tlatnak e khamh dok ding hi harsatnak taksa in ding ni hremnak ing lo ding in kan ati mi si ti kha hngal chin hau salom. Cucaah pasari number he Pathian nih a ngai lang bak e. Oh sabat nih Jesuh Khrih kha a thih tikah khan ni sarihnak ni khan aa din a tho lo a ni riatnak cun ni khat ni khat tel cu maw mah khan a tho ṭhan pasarih hi cu amah an par lamang se Jubilee uh, Sabbath kum sawm sarihnak thai ti bantuk te hma ahcun mak tuk mi hmanh amah rang kha amah thil kha amah nih chim duhmi cu pasarih hi Pathian nih a ngeihmi a si ti kha a si. Cucaah hika hin Daniel, Daniel chung zong kha Daniel zarh sarih timi kha Daniel zarh khat kan ni sarih kum sarih harnak timi kha kum sarih harnak atu kan hmailei kan ton dingmi khi khi Pathian nih tinhmi ne pasarih ti Pathian in eh ti kha langhter ka duh ha kan theihfian khawh nak hnga ding ca cucaah zohmano atu kan caan man mi hi kan bawipa Jesuh Christ ra than lai e cu arat tik ahcun zeidah tuah lai kum thong ramah kum sari nak caan sari nak kha amah ta a si lai e caan sari nak tu fano nupi thit nak caan sari nak kha amah ta a si lai kum thong khat pen nak kha der ati ma cu lai te acun kan um atu hi caan sari nak kan lut cang lai caan sari nak lut ding in na ti mo ti kha chim ka dum se a fiankuannak he zumh awk aa tlak nakhnga Pathian he aa palh lo. Matthai ngan panga me leiret chungah van vale rawk lai sihmanhsehlaw Pathian bia deh kha zong rawk lai lo a ti bantuk khan Pathian nih hin thil a rak timhmi um hi kan vawleipi hi Pathian nih kum thong sarih ca lawng a rak timhmi si ti kha langhter ka duh a ruahzia thiam maw hi vawleipi hi science nih cun million million million a um cang ko ti kha a chim khakha a palh ka ti duhnak si lo Sinatin zahmet Pathian nih vawlei hramthawk a sang lio khan Genesis a ngan pakhat a hme pakhat a khan vawlei cu muisam a nei lo tipi um tilipi mah chung in a chuahter rili chung kan zeican rimrum dar um kan thei lo maw vawlei le thil vialte hna kha sihmanhsehlaw minung kan um khawhnak hnga ding caah ha minung nih oxygen that in kan dawp ko kan tlon len khawhnak kha ti chung in a chuah mang i a chuah mi kha buan chuk chawa tin a hlawh than Peter cu chung kan hmuh tiin chuahmi vawlei kha tiin a hlawhṭhan si. Hmanhsehlaw ti caan par ahcun te arpi thlapa nika vialte hna le vawlei le chung thilri vialte kha mei in khangh ding ah khan a zuah ṭhan e te a zuah rih te kha mei na khangh ṭhan lai mi hi zeitikah dah a hlawh lai kum thong sarih a tlin tikah a hlawh lai kum thong sarih ca lawng hi kan vawlei pi a ser ti kha hngalthiam hna seh cucu zetin dah na ti khawh na ti lai caah hi adam in abraham chan karlak ah khan kum thong hnih a kal sangsabik mi adam minung kha kum zakual le kum sawm thum anu Methuselah ka kum zakual le kum sawm ruk le kum kua nu Noah ka kum zakual le kum sawm nga nu Abraham ka kum za le kum sawm sari le kum ngan an kum hi i palh khawh lo ding tla thliah thliah tel a chia sin ne salo a sam a siseh ngo Peter a siseh a chimmi cu Pathian ca cun kum khat hi minung minung minung ca i kum thong khat bantuk kha si ko ti khatu kha cu bawipa nih a tuak rak kan theih kar salo Sihmanhsehlaw aa palh kho lomi cu hi kum le caan ṭialci a mi vialte hna hi an i palh lo caah a kal a kal i Abraham in Adam karlak ah zumtu pakhat nan um lo Gentel chan Adam na tluk cang ca Adam fale kan tlu dih Gentel chan kum thong khat eh, sorry kum thong hnih a kal Abraham kha vun thim ciam mi cuar par tannak in Messiah a rat tiang kha kum thong hnih a kal than Israel chan Gentel chan Israel chan Messiah nih Thiang Thlarau a kan pek in rel atu i kan hman cuahmahmi hi a dih dengmang te i cucu Khrihfabu chan, Thiang Thlarau chan, kum zeta kal AD kum thong hnih chung kal cuahmah. Kan hmailei mi tlawmpal te hin AD kum thong hnih a tling lai. A tling lai. Kan Bawipa Jesuh Khrih kum som thulu kum thum in khan vun rem he Thiang Thlarau pek in Khrihfabu chan vun rem he atu kum thong ni le kum kul le kum khat kal lak hin zeizat dah adu tu lu kum lei ni kum lei thum te lawng adu cang. cu ahcun kum thong hnih a tling ve lai aa palh kho lomi nih kum thong hnih kum thong hnih Zentail chan kum thong hnih Israel chan kum thong hnih Khrihfabu chan kum thong hnih adi cu kum thong ruk avung di la e zede chang lai kum thong khat pennak kan boipa Jesu Khrist arat thani rat chia ato e amit hin mi na lak e kum thong khat ram nuam tak dei kan boipa ni din ni van cung pennak van cung pennak tukforhnak um cun Satan aa tel ve ti lonak a mi hna he daihnak in hmannak ding pennak ser dingah kan Bawipa Jesuh Khrih ra lai. Cu pennak cu kum thong khat a dih cun bawiṭhuten rangpi ah khat a ṭhu lai Jesuh cu mithi vialte thawhter ding a bia ceih hna lai e van e kal dingmi van ah he le kal dingmi he lah cucu zungzal se a um kan chim kho ti lo kum thong sarih a dih cang ca kum thong hnih kum thong hnih kum thong hnih kum thong ruk tu fano nupi ṭhi caan kum thong khat phuan cun kum thong sarih a si mah a dih kan cun zungzal a si cang Bethlama kan pukul le pakhat na zau cun van thar la lei thar timi na hmu cucu zeitin dah si lai ti cu kan hngal lo pathian khuta um kha ara lai mi kong cu hngal duh man silo hngal nak hngal di nak kan pe lo kan hngal kho mi chu na cun apal kho lo mi caan sarihnak kum sarih kum thong sarihnak kan Bawipa Jesuh Khrih amah rimrim taksa in pennak tu ei taksa fale hna he thlarau ram sari lo pennak tu ei e a zakata le paradise bantuk an nuammi hmun a kum thong khat um in pennak sarati mah chungin luh awk ding caah cun atu i Bawipa nih rat i a mi hna tim aa tim lio te si tawi tuk te caan party bak kan caan sarih chung kan lut cang lai hi unau caan sarih chung kan lut cang lai hi a nuam tuk lai hi kum thong ram pennak he a nuam tuk lai mah i na tel lo ahcun a tuan do e hrannak kan to pathian thinhunnak moko pathian thinhnak vale hrannak na ting na cung a tlung lai cu caah i tim nau selaw hi nupi thi pa cu a ra cang e i tho law don awk i tim cang do te an ti bantuk atu kan i tim caan se maka ten kan bawipa Jesuh Christ cu a ra than cang lai maka ten kan tim cang caan tlo te kan nei na tim mo kan pe than talai bawipa ne hi hi thil hi thla thlam lo ding in ami hna the tara kan du cha a kai asal pa zong atchet te aka autar bawipa ni tho cho ko se